otema awanyo. Nobert Maung, Ki dong wun macalo dwoo ma orit lwak lobo mapapat i Nigeria, Denmark, kono i UK wuwiny maber. Lok me to paco ma dong tye i Northern ma tye ka timme eni, Omyero wanyamu lokke ma nongo wabedo ki tam acel me konyo ngo ma tye ka timme gang onyo to ma tye ka timme gang peko ma tye ka timme i noda ni ni. Pien atleast wun bene wutye ki kero nyo advice ma wutwero miyo ne ki wan wek wan wa moyo yam wek wanen peko moni ma tye ka diyo wan i noda kany ma wa tiko ta iye i media wek wukony wa. 2026 eni, an macalo The Bad News Editing Seguan Voice of the Voiceless, acel calo omiya acel calo omiya acel calo apar en an otekawu, wun macalo lwor ma woko, wun acwili ma woko wubed piny Ginen ngo ma tye ka timme marac i Northern Uganda? Ngo ma tye ka kelo peko i Northern? Ngo ma tye ka kelo lweny i Northern? Wawek wacwal lutino ma pe giromo politics eh? Lutino mogo ma wun wucwalo are just mere me lweny i kom wangi ni i media, wawek obedi wun macalo politicians.

Co wun macalo lwor ma woko wubed piny wek wunenu lok ango ma wabedo ka nywakone. The An Jwi ki Jwi ne atye ka uploading vidio aryo aryo pi nino acel acel onyo adek adek ma nongo atimo loko lok ma nongo twero konyo wan. Wawek ocwalo lutinowa i politics ma koni kong bedo cawa lutino ma gitye ka to i lok man me politics. Lok man ni copying ngatte moni kit ma en loko kwede in icwale ni bene ocit ocopying lok eni en aye oweko lutino acodi gitye ka to. Wuwek tic ki lok enoni. An macalo Deparred Youth Secretary Sekwani an alegowu alega ni wuwek tic ki lutino acodi mukene i politics. Politics is dirty game. Wanenu lweny mere ma watwero lweny kwede pi ngomwa onyo lweny peko ango ma dong tye ka timme i Northern. Just en aye gin ma omyero walweny iye. En aye gin ma omyero wan macalo lwo ma woko wanenu onyo wan macalo politicians. nyo mon macalo politicians myero wabedo piny wanywako waneno ngo matye ka kelo peko ngo matye ka kelo rucu rucu i northern pien peko ni eni tye ka diyo wan i northern kany keken so myero wabed ma nongo wanywako tam waloko lok ma nongo dongo gang an macalo voice of the voiceless an abimede ki lok pi wan macalo kaka luo jwi everyday ni wan atye ka lok dok an aparo pi kakane kaka luo mon macalo acwelo ma woko Angeyo ni wun wupwoda wek an atwi, wugeyo lok ma an aloko poin ma an aloko wun wungeyo maber. Dok an aparo ni wan macalo lwor onyo i Nodan kare ka eni, peko moni ma tye ka nuro wan ma tutwal i Nodan ka eni an pe atye ka mito ne. Gin ma tye ka kelo peko eni myero wanenu yo ma wa discuss i wunu wek ginenu ni ka lar omito ka kwanyi ki kwanyo gin ma tye ka kelo peko ni eni, nyo gwok nge lok mo tye ma en aye tye ka kelo peko i Northern kare ka eni, omyero wanenu yoo me me discuss it. Wun macalo lutela politicians wukony an macalo the panios voice of the voiceless nyo wun macalo Acholi ma woko wu supporting an bene pingo ma an atye ka addressing i yamo jwir pi lutela mukene ma bene kitye ka tic kwedgi me lweny i kom Acholi. Me lweny i kom lwor, en pwod etye South Sudan, ento bene an macalo Department News Society in Segwang abimuoyo lok komgi. Ci wabedo piny wa discussing wunu, wunenu ka kwene ka ma peko tye iye. Meno aye gin ma tin an atamo ni awacciwu jwi nongo an atye ka kelowu vidio manyen ma dok i lok kom.